Ond ych chi'n barod am y Nadolig? Wel, os na ydych chi wedi dechrau siopa Nadola, mae Rhi Morgan yma i helpu chi nawr! Gadell Nadolig! Reit, mae da ti lond ford o bethau fan hyn. Llond sach! O, llond sach!
Gwych! Reit, nawr i ddechrau gyda'r teclyn bach hyn, sydd yn edrych bach fel handbag gyda sgrin arno fe. Beth yw e? Wel, fi'n credu rhaid y ffordd sach, bean bag. Ond beth yw e yw chumby, a beth yw e yw teclyn sydd yn edrych ar widgets. So fi wedi cael hwn ar ochr dy soffa neu wrth dy wely a ti wedi checo pethau fel Facebook, Flickr, jyst mynd trwyddyn nhw gyd. Beth gynt yn y bore, mae'n gweithio efo cloc larwm 'fyd, gallu gwyno lan a checko'n union beth sy'n digwydd yn Facebook neu pa luniau mae dy ffrindiau wedi rhoi lan ar y teclyn bach hyn. Felly sef esgus 'da ti nawr.

Newn ni symud mlan nawr i'r teclyn bach hyn sydd... Ie. ...odi o ddim yn edrych mor ddiddorol â hynny... Na. ...achos ma'r teclynne drud iawn yma ar 'i ben e. O's. Felly beth yw e? Ond fydde'r teclynne ddim gallu gwitho hebddo fe achos beth yw e, power mat, beth ma' fe'n neud yw charjio dy gadjets di gyd ar un pryd, wel, tri gadjet. So ti'n rhoi n'w arno, ma'r pethe 'yn 'da ti, ti'n rhoi n'w ar dy gadjet a wedyn ti'n rhoi e ar y cylchoedd bach hyn... Ie. ...a wedyn ma' fe'n charjio un plwg, tri gadjet. Ma' tri gadjet yn gallu... Tri gadjet yn gallu ffito mewn. ...a wedyn os Oes batris yno fe? Na, mae fe'n plygo mewn i'r socket. So, gwe bod ti'n mynd ar dy wyliau, dim ond un peth mae'n rhaid i gofio, a mae pob un o'r gadgets yn iawn. A, mae fe'n gret i bobl sy'n teithio. Yn union. Ond wedyn, mae fe, mae fe fwy i'r rheini sydd yn wir, wir yn hoffi gadgets. Wir yn licio ei gadgets, odi. Achos mae rhaid i ti gael y teclynne yn y lle cynta i allu i chargio nhw, yndoes? Oes. A mae rhaid ti gael teclynne, achos dim ond hyn, achos mae rhaid ti gael y pethe hyn arnyn nhw, a dyw ddim pob gadget yn gweithio arno fe. Dyw pob un ddim?
Dyw pob un ddim. Dim ond y rai maen nhw wedi gwbod. Siomedig.

Meicroffon aer.
Oes. A bocs bach du.
M-hm. Ond ma' 'na lot fwy iddo fe na ni oes? Oes. Beth yw e yw teclyn karaoke. Ie. So fel byddet ti'n dishgwl neud karaoke ti'n canu gyda fe. Yn y parti Nadolig? Yn y parti Nadolig ne' yn dy stafell flan ar ben dy unan on' limited... Ti! Fi 'di diffyg... Limited edition yw 'wn achos ma'r meicroffon hyfryd

I'r cyfrifiadur, plygo fe mewn, microphone a bant a ti. A ma' 'na hefyd fotwm yym eco. Ti 'llu neud gwanol, ie, os nag yt ti ry hyderus o dy lais di... Troi hwnna reit lan. ...troi e reit lan a ti 'llu ca'l ryw Britney Spears effect arno fe. O grêt! A t'bo' ma' fe'n cystadlu gyda'r yym Playstation wrth gwrs on'd yw e? Hmm, SingStar sa n'w. A faint yw 'i bris e?
Ma' hwnna, achos bod yy microffon aer 'da ti, ma' hwnna tua saith deg i naw deg, ond Mae un am meicroffon pinc a ti 'llu ca'l y bedwar deg eto. O! Gwych.
Wel cyn i fi ofyn ti sawl seren... Ie. ...fi myn' i gymryd 'yn lwyfan fyn 'yn nawr. Na! A fi myn' i ganu i weld beth yw 'i botensial e. Reit ma' 'da fi gynulleidfa fyn 'yn hefyd sydd yn ofnadw. Ti'n barod? Chi'n barod? Pawb yn barod? Ni'n barod. Ie! Oce. Reit.